ماموستا زۆر زۆر سپاس بۆ بەشدار بونیش لامتان لام گۆت و بێژی بە تێلفونی لگەل ئەزگای دوو هەزار ئێف ئێم بەشی کوردی و ئێمە زۆر خۆش حالن کە جارەکی تر لگەل تو قسەی بکن. سپاستان دەکەم ئەگەر ڕۆژە ڕۆژتان باش ئەگەر شەوە شەوتان باش سڵاو ڕێزم هەیە بۆ هەموو خوشک و برایانم لە ئوستوڕالیا و لە هەر جێیەکی دنیا. ماموستا وەکو ئەزانی بە سالانی دور و درێژ گەلی کورد شۆرەش و تێکۆشین کرن ژێر ئارمانجی بەدەست خستنی مافەکی نەتەوی و لە سالی نەوەد و یەک و تا ئێستا هەرێمی باشوری کوردستان لە ژێر قۆناکی زێرین دا بو و دور لە مەزنترین رجیمی دکتەتۆر سەدام حسێن روخا بە بیر و رای جنابتان کورد چ ماف بەدەست خستن لە ئەم فەرسەندەی زێرین؟ باوەڕ ناکەم تا ئێستا هیچ شتێک ڕوون بێ ملەتی کورد لە هەر جەیەک تەنانەت ئەو کەسانی زۆر گەشت بینیشن ئەوانیش جۆرێک نیگەرانیان هەیە نیگەرانیەکە زێتر لەوەوە دێ کە هیچ شتێک ڕوون نییە ئێمە وەکو گەلێکی ڕۆژهڵاتی موسڵمان سەرکردایەتیمان لەگەڵ ئێمە شەفاف نییە یعنی ئێمە هیچ شتێک نابینین ئەمە دەبێتە هۆی نەبوونی متمانە و باوەڕ یعنی ئێمە هەتا ئێستاکە هیچ سەرکردەیەکی دەسەڵاتداری کوردمان نەدیتە لەو هەموو تەلەفزیۆنانە جارێک بێ دانیشی و دوو قسە لەگەر ملەتەکە بکە و خەڵک پرسیاری لێ بکە خەڵک هۆیەکانی نیگەرانی پێ بڵێ نەبوونی ئەو شەفافیەتە نەبوونی ئەو ڕوونیە مایەی نیگەرانی هەمیشەیە لای کورد جگە لەوەش خۆتان دەزان یعنی میدیای کوردی بەڕاستی بە تایبەتی شەو تەلەفزیۆنانەی هەن یعنی من ناچارم پێیان بڵێم تەلەفزیۆن چونکە وشەیەکی ترم بە زاردا نایێ ئەجینا حەزم دەکرد ناوەش تریان لێ بنێم بەڕاستی یعنی بوون بە لۆتی خانە بوون بە چەقەنە خانە بوون بە دیسکۆیەکی ئەوروپا یعنی ئەمە تەلەفزیۆن نییە لە قۆناغێکدا کە ملەتی کورد پێدا دەب ناسکترین قۆناغی ژیانی خەڵک ژیان خەڵک شەو ڕۆژ ئێستا خەریکی ئەوەیە چی بەسەر دێ یعنی یا دەبین یا نابین. خەڵک ئێستا ئاگای لەوە نییە ئیتر شەوێ عەبدولحەلیم حافزی بۆ لێ دەدرێ و کازم ساهیرە و شادیەیە و ئوم کەلسوومە و نازانم چی یعنی بەڕاستی لۆتی خانەنە لەبەر ئەوە خەڵک کەم دەزانی یعنی ئەوەی هەیە سەرچاوەکان سەرچاوی بێگانن زێتە سەرچاوی تورکی عەربی فارسی ئەوانە زۆربیان ناحەزی کوردن نایانەوێ کورد یەکگرتوو بێ نایانەوێ کورد ئومێدەکی هەبی لەبەرئەوە نیگەرانی زۆرە کاکە گیان. بەڵێ ماموستا بەراستی زۆر کەس یانی نگرانی و نەرازی بونی خۆ لەسەر میدیای کوردی دیار ئەکا و زۆر ژ خەلکی کورد ئەڵین یانی بۆچی وەکو جنابتان ژی بەحسی کرد کو بۆچی میدیای کوردی کێشەین خوین سەرەکی راستی بۆ خەلک نالین لە لایەکی تر لە یەکەم ڕۆژی ڕووخانی سەدام حسێن و تا ئێستا هەمووی سیاسەتمەدار و نیشتمانپەروەرانی کورد و دۆستانی کورد هەر هاوار دەکرن بۆ ڕێبەرانی کورد و دەگۆتن پێوستە لە ئێستادا گارانتیاکی ناونەتەوی بۆ مافی کورد بەدەست خن لێ کوردەکان و ڕێبەرێوان هەر مەشغول بوون لە بەغداد و ئەنجمەنی الحکم و رێکای شیعەکان و سونیەکان یانی ماموستا ئەم بڵێن نا ئێستا بەرێزان کاک مسعود بارزانی و مام جلال طلبانی نامایەکی بۆ سەرۆکی ئەمێرکی جۆرج دبلیو بوش دنێرن بە بیر و رای جنابتان ئێستا نە دەرەنگە بت شتێکی بۆ وا. بەڵێ بەڵێ بەڵێ کاکە بەڕاستی ئەو شتەی جەنابت ئێستا لە پرسیارەکەتا وەڵام هەبوو بەڕاستی ئەو شتانەی دەمویست بیڵێم جەنابت گوتت بۆ ئەو نامەیە زۆر درەنگە ئەوان ساڵەک و چەند مانگەی مەوتنی مەوتنی یا عێراق یا عێراق هەی پێیان لێ کرد و وەک نەدی و بدی ڕایان کردە بەغدا بوون بە عێراقی پێش ئەوەی عێراق دروست بێ لە هەموو میدیەکانی دنیا ڕژێمی دکتاتۆر گۆڕا یعنی وەک بڵێ مشکلەی کورد هەشتا و چەند ساڵە مشکلەی دکتاتۆر بی کاکە دکتاتۆر لە دنیا شتەکی جوانە جوانشی لێە چ مشکلەیەکە ئێستا چەند سستێمەک چەند ڕژێمێک لە ڕۆژ ئاوا هەیە دیموکرات ئەوی دی هەموو دنیا دکتاتۆر حکمی دەکەن یعنی چ مشکلەیەکە سەدام دکتاتۆر ئەوە ڕووخادەی ئەتو گەیشتی ئامانجی خۆت ئێمە هەتا ئێستا یەعنی سەرکردەی ئێمە بە ئەقلیەتی بیستەکان و سیەکان بیر دەکاتەوە تا ئێستاش وا تێدەگەن دوو عەشیرەت بە شەڕ هاتوونە و بە ماچ و مووچەک مەسەلەکە دەبڕێتەوە ئەمن زۆر جار دەڵێم تەنانەت باشووری سوودان ئێوە تەماشای باشووری سوودان بکەن چۆن دانوستان دەکات لەگە حکوومەتی سوودان هەم یعنی وڵاتانی سێم لە بەیندان یو ئێن ئاگادارە ئێمە هەتا ئێستاش یەک تاکە دەکومێت نیە نەک لەگەڵ ئەمریکا نەک لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە لەگەڵ ئەوانەی گوایە معارەزەی ئۆپۆزسیۆنی عێراقی بوون و لە کوردستان بوون و بە نان و ئاوی کورد دەژیان تەنانە لەگەڵ ئەوانیش یەک دەکومێنت نیە کە باسی کەرکوکی تێدابی مەسەلەن. ئەوانە بە هیچ شێوەیەک ماعەدای ئەو ماچ و موچ و مجامەلە و پێکەنین و هیچ شتەک لە بەیندا نیە. کەرکوک مەسەلەیەک بوو حەل دەکرا کەرکوک تاکە هەرە مشکلە هەرە گەورەکەی کوردە یەعنی بەڕاستی من سی ساڵە کە دەمەوێت دەنگوباز ئەم تەنیا لە دوو دەنگ باسی کەرکوک دەگەڕێم تەماشای هەر ڕۆژنامەیەک دەکەم بزانم لە کەرکوک چ بووە چونکە کرۆکی مەسەلەکەمان ئەگە درۆ لەگە خۆمان نەکەین خۆمان هەب نەخەڵەتێنین لەولا پۆستێک و لەم لا چوار فلس و لەولا چەند

بەڵام هەموو کەس دەزانی ئەوانە خەریکی خەریکبوون لە ڕۆژانی ڕزگارکردنی کەرکوکدا کە دەبوایە یەک عەرەبی داگیرکەر لە کەرکوک نەمینێ چ کرا لە خانەقین دەبوایە لە کەرکوکیش ئەوە بکرێ بەڵام لەبەر ململانێی ناوەخۆ لەبەر ئەوەی دوو محافز دانرابوو بۆ کەرکوک و حتا ڕۆژی ڕزگارکردنی کەرکوکیش ئەو دوو محافزە هەر مابوون یەعنی بیریان لەوە نەکردبۆوە هیچ پلانێکیان نەبوو کە دەچنە ناو کەرکوک چۆن بچنە ناو کەرکوک ئەڵێ ماموستا براستل کاتی مروڤ سێری مێژووی گەلی کورد دکە لە حەمی بەشە کانی کوردستان و بەتایبەتی باشوری کوردستان یانی زۆر ئەو فرسەندێ زێریش دەس کوردە کانی چو وەکو جنابتان گۆ قەدا و قەدەرە سەبەب شانسی کوردە ئان نە زانبونێ کوردە ئان نە یەک بونێ کوردە نەخێر کاک مستەفا نەگبەتیەکان بۆمان دێ ئێمە هەڵبەتە وڵاتمان داگیر کراوە ئەوە قەزا و قەدەر نییە بەڵام جار جارە شتی باشمان بۆ دێتە پێش قەزا و قەدەر دەهینی شەڕی خەلیت شەڕی یەکەم ئەمە قەزا و قەدەر هینایی ئێران و عراق دوو دوژمنی کورد کەوتنەیە کەڵکمان لێک وەرنەگر لە شاخ و داخ یەکترمان کوشت داگیرکردنی کەرکک بلێتەکی یانسی بوو بۆ کورد هات کەڵکمان لێ وەرنەگرت دوازدە دا دوازدە ساڵ دەمانتوانی ئێمە چەند جار لە ماوەی ئەو دە دوازدە ساڵە هەڵبژاردن بکەین هەموو دنیا بمانبینی کە ئێمە مللەتێکین چەند تینووی دیموکراسین دەبوایە پەرلەمانێکمان هەبی وەکوو مەرجەعیەتێک بۆی بگەڕێینەوە لە هەر شتێک پەرلەمانێکی هەڵبژێرراو ها نەک پەرلەمانی بە بە گاڵتە خەڵک تەعین بکرێ حکومەتێکی یەکگرتوو لەشکرێک بۆ پاراستنی ئەو ئەو شوێنەی کە کە ئەمریکا و ئینگلیز دەیانپاراست دەبوایە ئێمە وەکو لەشکرێک نەک ئێستاش بە پێشمەرگە بگوترێ میلیشیات ئێمە خۆمان گوناهبارین لەوە ئێمە خۆمان نەمانتوانی حکومەتێک دانێن نەمانتوانی هەڵبژاردن بکەین نەمانتوانی پەرلەمانێک هەر جارەک پرسی پێ بکرێ بۆ جوانی بۆ جوانی پرسەک پێ بکرێ. ماموستا بەراستی ئێمە یانی وەکو مەبیست وە نهات و هەلبەستەکی تو تەزە لە باری ئەم وەزعی ئێستا لە بتەیبەتی سەر حەرێمی کوردستان لە سەر کەرکوک باوەرم تە هەلبەستەکی

بەرز بویە لسەر جیا و زۆزانێل کوردستان و حەسی کوردایەتی و نەتەوی لە ناو نەتەوەی گەلێ کوردا بەرز کردوە. ئێمە زۆر زۆر لە پێش کوام هەلبەسێ توی ببیسن ئێمە تە پیرۆز ئەکن و ئێمە هەر داوای سەرکەوتن و سەرفیرازیێ بۆ تەی داخاز ئەکن. فەرموو ماموستا عەبدوڵا. سپاست دەکەم گیانەکەم. پێش ئەوەی هەڵبەستەکە بخوێنمەوە کاکە مستەفا من سەرنجێکی تریشم هەبوو. فەرموو فەرموو. ئەوەش هەر ی میدیاکانی میدیای حیزبەکانە هەرێمی کوردستان من زۆر دژی وشەی هەرێمم چونکە ئەمە وەکو شیمالە وەکو ناوچەی حوکمی زاتیە کە سەدام بەکاری دەهینا ئێستا میدیای کوردی بە تایبەتی تەلەفزیۆنە عەنتیکەکانی حزبەکان ئەو هەرێم هەرێمەیان کردوە ئیتر سوپاس حکومەتی هەرێم دەکەین ئیتر هەرێم واهات و هەرێم واچو ئەمە لەباتی کوردستانە و ئەیانەوێ وشەی کوردستان نەهێڵن کاتی خۆ گۆڤارێکی بەڕێز ناوی گۆڤاری هەرێمە هاتن چاپێکەوتنێکیان گوتن جارێکا کە پێشەوەی چاپێکەوتنەکە بکەین بڕۆن ناوی گۆڤارەکەتان بگۆڕن لە هەرێمەوە بۆ کوردستان ئینجا چاپی کەسنەکە دەکەین هەڵبەتەش کاکە مستەفا بە بۆنەی یەکی شوباتە کە دەبواە لە تەلەفزیۆنێکا بخوێنرێتەوە بەڵام دیارە بە چاچیان نەزانی ئیترەوە بۆ ئێوەی دەخوێنمەوە یەک شوبات کارەساتەکەی هەولێر

تێر تێر لە هەمبێزت دەگرم ئارام ئارام دەست بە قژی خوێناویتا دەهێنم و بە هەنیسکی گریانەوە کەعبەی نێوان هەردوو چاوت ماچ دەکەم و بە ئاستەم دەسرتێنمە گوێت جگەر گۆشەم لە بەدگومانیم ببورە بەڵام هەرگیز باوەڕ ناکەم ئەڕبائیللۆ ناوی تۆ بێ. نەخێر نابێ نەخێر ناشێ تۆ شاری چوار عەرش و خوا بیت کەی ئەو هەموو برینانە جگەر گۆشە شیرینەکەم بۆ بەدەنی شارێک دەشێن کە چوار عەرش و چوار خودا ئێشکی لێ بگرن نا سەد جار نا ئەوەندەی من بە مناڵەی ئەوەندەی من بە منارەی مێژووی تۆدا هەڵدەڕوانم ئەوەندەی من کتێبی زەرد و پەڕپووتی حوجرەی مزگەوتەکانی تۆ دەخوێنمەوە دەبینم تۆ لەوەتی هەی یەک خوات هەبووە خوایەک و بەس ئەو خوایەش هەموو ساڵێک پێش ئەوەی لە دێگەڵەدا شوورەی بەرلین هەڵچنین و لەسەر کەپچی حەمەداغاش زینا لەگەڵ خاک بکەین فرشتەیەکی ڕادەسپارد ئەو خودایە فرشتەیەکی ڕادەسپارد دابەزێت و ئێشک بگرێ لە تیتلە و بیبلەکانی تۆ ئیدی ئەو فرشتە سووکەڵەیە ئیدی ئەو فرشتە سووکەڵەیە جگەر گۆشەم هەموو ساڵێک لەگەڵ یەکەم هەورە تریشقەی بەهاریدا دەهاتە سەر منارەکەی مزگەوتی خانەقا و دنیای هەموو لە گەرمای و ڕەنگ و سەدا هەڵدەکێشا جاروباریش کە هەستی بە نسکۆیەک دەکرد کە پێشبینی تاعوون و بەعس و لاڕەشە و ئەنفالێکی تازەی دەکرد هەر کە سۆسەی هەڵکشانی بیابان و داکشانی زۆزانی دەکرد لە هەژمەتا سەری دەخستە بن باڵی خۆی و عەیامێک خەڵوەتی دەکێشا یا بە قیتی لە سەر قاچێک لە حزووری باری تەعالا دەوەستا. لە ساڵانی قات و قڕی و نەهاتیشدا بە دەنووکە درێژکۆلە نوورانیەکەی هەوری لێ دەخوڕی و گەواڵە گەواڵە دابەشی سەر کێڵگە بەدەن شەقار شەقارەکانی دەکرد لە قاپی خوا دەپاڕاوە سەری پیرمەم قەت بێ بەفر و کەندێ ناوە بێ باران سەر بە قەپووچ کە نەبێ ئەو فرشتەیە جگەر گۆشەم بۆ هەر چێ بۆ هەر جێیەک بچووبایە قەت ڕێی هەواری لێ تێک نەدەچوو هەر دەهاتەوە بێ تۆ نەدەژیا خەڵی نەدەکرد تا ڕۆژێکیان ئەوانەی لە دێگەڵە شوورەی بەرلینیان هەڵدەچنی و لە سەر کەپچی حەمەداغا زینایان لە گەڵ خاک دەکرد زەفەریان بەو فرشتە لەسەر یەک پێوەستاوە برد و پێکایان پێکایان و هەڵیان دێرا. ئیدی لەوساوە کەس سۆسەی هەڵکشانی بیابان و داکشانی زۆزان ناکا، کەس هەور لێ ناخوڕێ و بارانی سەر بە قەپوچکە دەنگ نادات و ئێشک لە تیتلە و بیبلەکانت ناگرێ.

یاکو لە هەر پارچە هەلبەستەکی تو دەولەمەند دکە هونەری کورد بەهێز دکە حەسی نەتەوی و نشتمان پەروەری و کوردایەتی زۆر و زۆر سپاس ماموستا عبداللە. سپاستان دەکەم بچوکی ئێوەم. هەر بە زبانی ناڤدار عەبدەڵە پەشێو و دە ساڵە دە هەزار و چاران دە ڤە پەیڤین هاتبوو پێشکەشکرن.